Шуңа да ычкын моннан. Явыз помидор! Нәрсә? Син, мәхлүк, минем белән бәхәсләшергә җөрьәт итәсеңме әле ул? Әфәндем, минем әле авызымны да ачканым юк. Ха, син булмагач, Кем соң алайса? Эй, алдакчы! Кем шулай дип әйтте? Кем? Мөгаен виноград оста. Виноград оста! Сезнең остаханәгездән Миңа һәм Саташиябикәләр исеменә кагылышлы Дорфа һәм Фәттәшнең сүзләре. Яши Яңгырай! Сездән! Ай! Кабак туган! Белегез, сезгә дә чират җитәр, ә аннары кем бәйрәм итәр, күрербез! Әй, аннан алда! Синең чиратың җитәр, явыз помидор! Тиздән шартлап ярылачаксың син! Һичшиксез, сатылачаксың! Бу сүзләрне башка беркем дә түгел, ә Чиполлино әйтте. Һе, вай! Менә ул, кулларын кесәсенә тыгып. Була ул! Кыю һәм нык адымнар белән. Була ул! Помидор әфәнденең каршына ук килеп басты. Була ул! Помидор исә ниндидер малай актыгы, шушы бәләкәй сукбай чын дөреслекне шулай йөзгә бәреп әйтергә җөрьәт итәр дип, һич кенә дә башына китерми иде. Чи! Каян килеп чыктың әле ул? Нишләп син эштә түгел? Мин эшләмим. Әлегә мин укыйм гына. Ә нәрсә өйрәнәсең? Китапларың кайда? Мин... Мин алдакчыларны өйрәнәм, әфәндем. Һәм шуларның берсе нәкъ минем каршымда басып тора. Һәм мин аны җентекләп өйрәнү өчен форсатымны һич кулдан ычкындырмаячакмын. Син алдашуларны өйрәнәсеңме? Әйе. Кызык. Кызык. Кыскасы, бу авылда барысы да алдашулар. Әк! Әгәр син яңа алдакчыны тапсаң, син аны миңа күрсәт! Бик рәхәтләнеп, әфәндем. Хәзер күрсәтәм. Чиполлино сул кесәсеннән көзге тартып чыгарды. Әфәндем, менә ул теге алдаучан. Мөмкин булса, яхшылап карагыз үзенә.

Помидор әфәнде менә болай җиңел генә бирешмәс дип уйлыйм. Ул чагында Монда бер генә юл кала. Өйне яшереп куярга кирәк. Ничек инде яшереп куярга? Бу бит бик тә җиңел эш. Әгәр дә ул хан сарае булган булса, безгә әлбәттә аны яшерү мөмкин булмас иде. Ләкин бит бу өй шундый да бәләкәй. Шуңа күрә аны чүпрәкченең арбасына салып, моннан алып китү берни дә тормый. Сез өйне арбага күчереп куймакчы буласыз. Син борчылма, өйгә берни дә борылмас. Кая алып барабыз? Әлегә базга куеп торырга мөмкин, аннан күз күрер. Базда идымланырга, аннан таралырга мөмкин. Нигә аны урманга яшермәскә? О, ә кем аны анда карап торыр? Урманда минем бик яхшы дусларым яши. Өйне аларга ышанып тапшырырга була. Һәм алар шулай эшләделәр дә. Әйдәгез! Күз ачып йомганчы, өй арбага күчеп утырды. Чиполлино һәм башкалар аны урманга таба алып Китте. Бур, бур, бур! Бу бер дә авыр эш булмады, чөнки өй каш читлеге авырлыгында гына иде. Өйне зур имән төбенә урнаштырдылар. Әйбәт! Рәхмәт сиңа, Чиполлино! Ярар. Чип-по-чип-по-чип-по-чип-полино! Беркайчан да яламый ул көлә Чипалино! Чипалино! Әйдәле мин сиңа бәләкәч чия турында сөйлим. Бәләкәч дөя? Юк инде, бәләкәч чия. Бәләкәч бия? Бәләкәч чия дидем бит инде. Бәләкәч чия икән. Әйдә күп сөйлә алай. Әйдә. Кабак туганның йортын яшергән көнне Чиябикәләр сараенда аеруча күңелле иде. Ә бәләкәч чия нишләргә белмичә, ялгызы бакчада йөри иде. Мескен бәләкәч чия.

Укуыннан аерылып чебен күзәткән малайларның бәлагә юлыгысын көтеп барысы да нәк менә шуннан башлана да инде ул. Әүвәл бер чебен. Аның артыннан икенчесе, аннан өченчесе, дүртенчесе, аннан шул малайлар үрмәкүчләргә, мәчеләргә һәм башка җанварларга күзен чикерәйтә. Һәм, әлбәттә инде, шуның аркасында дәресләрен хәзерләргә оныта. Унбишенче. Ләкин бит дәресләрен хәзерләмәгән малайлар бер кайчан да әдәпле бала була алмыйлар. Әдәпсез баладан исә бер вакытта да ышанычлы кеше чыкмый. Ә ышанычсыз кешеләр иртәме, соңмы, багыбыз зинданга эләгә.

Бәләкәй чия, сиңа сүзем шул, әгәр дә киләчәктә гомереңне зинданда үткәрәсең килмәсә, башка беркайчан да чебенләргә карама. Дәрес башланды. Бер.

Мин килдем. Нәрсә аяк астында буталасың, хрәсәт? Нәрсә аяк астында буталасың, хрәсәт? Мин бераз бакчада йөреп кермәкче идем. Бакча ул синең ише әрәм тамаклар өчен түгел. Бар, дәресләреңне кара. Бар, дәресләреңне кара, хрәсәт. Мин инде аларны әзерләп бетердем. Иртәгәсе көне көн хәзерлә. О, никәйе. Мин инде аларын да әзерләп бетердем. Карусыз бәләкәй Шия һәркөнне шул чаклы дәрес хәзерләде ки, ул инде күптән дәреслекләрен ятлап бетерде. Теләде. Һәм аңа сарай китапханәсендә укырга китап та калмады. Менә! Ука! Рахмат! Дә! О! Хәзер үк китапны урынына кой, акылы баш! Акылы баш! Ертасың бит үзен! Ертасың бит үзен! Соң, китаплардан башка гына ничек дәрес хәзерлим соң мин? Яттан хәзерлә! Мә, иркә! Формидабель, формидабель, формидабель. Берөзлексез яттан укый-укый, бәләкәч чиянең башы авырта башлый иде. Бәләкәч чия? Бәләкәч чия, исәнмесез! Исәнмесез, әфәндем. Э, Мин сезнең кем булуыгыздан хәбәрдар түгелмен. Әмма дә ләкин шатлануыма, танышыма чиксез шат булыр идем. Нигә дип алайса якынрак килмисез? Кызганыч, мин моны булдыра алмыйм. Ник? Чөнки миңа монда сезнең белән сөйләшергә ярамаганлыгын искәртә торган белдерү бар. Соң сез минем белән сөйләшәсез бит инде! Алайса, хәзер яныгызга барам! Әйдәгез! Ул үләннәрне таптарга ярамый! Ярамый! Ярамаганлыгын онытып, турыдан ярып, аның янына килде. Мин Чиполлино суган малае булам. Ә минем сезнең хакта ишеткәнем бар иде. Ого, ә кемнән? Э, Помидор әфәндедән. Әй, ул минем хакта мөгаен бер генә дә яхшы сүз әйтмәгәндер инде. Юк, билгеле. Менә шуңа да мин сезне яхшы егет дип уйладым. Һәм күрәм, ялгышмаганмын. Әй, туктале! Нигә дип соң әле без картаеп беткән сарай кешеләре кебек сүз дә сүз дип утырабыз? Әйдә, сингә күчик! Мин риза, син дип сөйләшик. Ой, чыпый. Менә сиңа бәләкәччия. Йо, йо, йо. Бәләкәччия. А? Син безгә ярдәм итә алмассың микән? Ә нәрсә булды сезгә? Тыңла, дустым. Бүген иртән лимончиклар авылга килеп, тәртип салдылар. Виноград останы, кабак туганны, бөтен, бөтен юлларында очраган бөтен кешене кулга алдылар. Хәзер минем әтием дә, бөтен дусларым да төрмәдә утыра. Син миңа шул төрмәнең кайдалыгын сөйләп бирсәң иде! Әлбәттә! Ул сарай астында! О-о, сарай астында! Карма! Ха! Помидор әфәнде, кач, кач, кач! Сарай асты тулы тоткын! А! А! Сагыклану кирәк! А! А! Ул бу була күрмәсен! А! А!